Ododona ni yo? Ee yo.
Kare mo tye awobi mo nyinge Okeny, Okeny tye ki laminne acel nyinge Awilo, Awili. Awili gubedo gin Okeny lumegine mukene bene gitye gire. Awili dongo dong ento cake bene pe bino, dongo mabor cake bene pe bino eeh anyira ma ginywalogi gin Awiligi dong cak gucako bino dong gucako doko dongo me ka wili dong pe. Ci dong kiny wai ah lamera ni dong ngo marac kwede dong cake bene pe bino dong odongo madit luwedi gi dong gudoko anyira cak gi dong dongo me ka wili pe ah upenyo wa i lokke eni dong kanye kwe an kong acito kong bot puk. Keny ocito ka tit, otito kom lamine bot opuk ma opuk kodi opuk wa ci dony odonyo opuk wa ni lok tye dong ni lok tye an abino pien lamera awilo ma naka yang nyira wadigi ma kinywalo gin kikedgi dong gudoko anyira dong ber mogo bene dong ocito wa i gangi ento lamera kore tye oo ma pada calo kor coo. Cakke mo pe, pe dong ange ngo marac opwoko wa ki kumeno ni ee opwoko okwanyo wa ocako tyet opwoko oonyo wa piny opwoko nge kwot ocek mamwonya waci mwonyo okenyo wa aa mwonya ko ma icete tek okato okel ni mwony mwonya ko ngo okelo ngol oceto opwoko wa ki ibal otyet doko. war pe obitiyo wanga ka myero in inen ni gene ikanyo imwony woko wek war oti maber dok abikwoto mukene en tekki ingolo ci dong kolo gin ma konyi kwede bene dong peke myero inen ni idiyo cwinyi ci opoko ngo iteng ocwero mangwe pe dong loyo wome ni nen ni okenyo angolo nimwony, angola nimwony, angola nimwony. Kenyo kanyo mwonya ni gut aya wupoko wa iloko dong pe wek dok ka kwat dok mukene ma bi kwato ni myero inen ni ingolo opuko nge kwat onge cet ma kur kur mo okenyo wa amwonyo ni pe imwony ngulo ni amwonyo ni pe ingol mwonyo ngulo ngulo okenyi pi yac ki laa ngulo aya apuko wa ka kuman dong. Tyet bene wubityete maber, pien dong ilubo ngo ma awacci-ni. Kun bed i cawa ni an aneno ni lameru ginarac peke cakke obibino. Ento myero inen ni icito wa i dye lum ka mabor ma dano bene pe kunnu ka ma lee bibirgi ki angagi ki angagi en aye ibedo kunnu. Ento in icit irum iye i gang kunnu ka in ibed ka imito bene iryero ci ibedo. Wun i lamero kong bed ka iwaco ni obed kene kunu ci myero obed kene kunu i dye lum kunu ci caka obibino ento ka obedo i gang i kin dano kany cake mo onongo obino pe okenyo wa ka kumeno lok ope an lamera pe amaro lamera pe aromo wekone kene wacito wa kwede. Okenyo okwanyo dyangine ki lamine gucito ka mabor i dye lum ka ma dano bene pe iye ci gucito gurumo otgi kunnu Okenyo ogoyo gangio ki cel kilwongo ni gogo ka dong iyabo doggolane ayaba. Ka gidonyo, giciko laminne wai an abibedo i dye ceng abibedo pe i gang nongo acito kwene acito ka kwat in ka idong gang kany pe iyab doggola ki ngat mo keken ma padi an ngat mo ma obino ni iyabbe doggola pe iyab iwinyo? Awelo wacci awinyo. Aya, keny ocito ka kwat nino me acel, keny okwato kwat ma dong o otyeno dong oduu ki dyang dong ocako wer, wele lamera yaba doggola adwogo, wele lamera yaba doggola adwogo, atero dyangwa ka camo lum adwogo, atero dyangwa ka mato pii adwogo, atero dyangwa i punu kwija ada adwogo.

Keny odonyo ki dyangi gubedo gumeno jwi gumeno keny cito ka dwogo ka awero ka awilo yabo doggola aa bibigi dong ingweyo ni ngwec dano dok tye i gangwa kany bibi guyenyo ka ma joni tye iye gunongo gigoyo gang ki gogo pe idonnye bibi wai man dong atime nining bibi ogeneo.

Awilo winyo niang ni aa man mere kikome aye odwogo oyabo doggola odonyo oloro doggola gubuto yelo mo pe obibi dong laa doge bedo koc koc myero omwodo joni ento dang ajoni kicelo ma pe donye

Cako wer, Wi lamego ayobo doggola adwogo, wi lamego ayobo doggola adwogo, atero dyangwa ka mato pii dong adwogo, atero dyangwa ka camo punu dong adwogo, atero dyangwa ka camo lum dong adwogo, dwane gwa gwa moo, awilo wa yaa, onyino bibi, par pi ya pi doggola woko acel.

Wibio bino naka kany bedo ka wer kit ma in iwero ni en pe aniango pien dwone dok dit ci aniango ni in kur ci pe ayabo doggola pe inge ni aai itimo ber marac ka nongo iyabo kon tin dong tedo kek aai ayabo kur ka pe in pe ayabo wibi jwi bino wero ki dwoni mapek-ki wel pi yabo doggola wibi bino wero ki dwoni mapek-ki wel pi yabo doggola. Gigi wa ni eeh ma atim ngo wek amak ki nyani gigi wa ni wek acit dok ka tyet gigi ocito ka tyet bot opuk opuk o bot opuk kita cwinye mito mwodi tutwal-li olubo loko opuk o opuk wa ni ka akwot ocito angwe myero ineni imwonyo opuk otenge ocito angwe gigi omwonyo opuk otenge ocito akur Obibio ngolo ma aa in kara in cwinyi tye i lokke ni marac man dong imito atim ngo ni an amito i dwana awer kit keny wero ni wek an amak atinyan nio Obibio poko wa ya ka kumeno in cito ci imat moo ya cupa lita acel Ci dwoni odugo malii kit pa ogena ni pu Kenyi ci in ka icito iwero nyakanu biyab i doggola ci ka dong wuyabo in dong ingeyo ngo ma itimo gubino wa iye lapeny gubino cito guyenyo moo oya gubino omato gubino orwone ma dong ca ma dong okeny dong cok adwogo otyeno otyeno mukene peya odugo-ni gubino cako wer en kit okeny wero-ni.

Liu ma dwone mit ogoyo awilo aa kany tye nok odwogo wa bedo con pe bene angeyo man nongo dok pingo? Awilo oyabo doggola ayayaya teka yabo doggola onongo obibi ma lake kome aye lake kwar ma wange dongo ma lik ento dong oyabo doggola obiyo dong wa i ee in dong iwaco ni pe atwir i dye man dok ngo? Obibi ogwaro awili ocoko awili ocito kwede o. Otenyo bene dong dog gola bene dong twolo bene pe dong oloro dog gogo ocito ki i gangi kukeny dong odwogo ki i ka kwat kit ajwiri ocako wer keny owero oneno doggola dong iworo iye wai aa man dong ngo mutimme aciko lamera wai pe ibed oyab doggola man nongo dong ngo pe dong angeyo, lubiri dong omako lamera kong dok ocit bot opuk. Okelli ocito bot opuk, ocito tito ki opuk ngo mutimme, opuk weng ni a lameru peya ki mwodo ento ki bi yubbe bi mwodo ne diki bi bi gubi oto lutugi o weng lwogi dano ma gubi bino ka mwodo lameru in dong gin na tye in i kwany naa icit kwede i dog kulu ka ma gin inget gang gi kunu ci in ikanne o ma pe in inen. I dog kulu madit-ti yatte ma malo i wi yat i te yat enoni ci dong ibed ka goyo ona jo-ni gibino ka twomo pii en me lated lameroni ka guwinyo ona gubidok ka myel en wele be nongo obino kedgi i kulu kunu ci gin dong gibineno gubiwer gubedo mamit ma gene. Jo-ni nongo gimiti gidok ka myel kong gidok ka myel ci gimiti ginong ngat ma tye ka wer-ni ci lawil obin owacci-gi ni in itye i pii ci gipoto i pii ci gilwiny dong gito kumeno kumeno kumeno in ityeko jo-ni weng ci idwogo ki lamiro lamiro pud pe gimwodo aa okenyi pe dong iwiny okenyi icito iyenyo gene naa. icito kwede i dog kulu, kwa piny dong keny dong tye i dog kulu ito malo i wi yat aya joni bene dong gucokke mon wor, dayo, kwaro, awobe, anyira, lutino kono ngo dano obino ka winyo gin ka mwudu awili aya lot gurup me acel-li ocwalo gi o i kulu. Ngat man ki opoko ne ni bino latwom pii ne ka gulu latwom pii ne dano ocito ka twomo pii en awilo be giwaco kede ni ci twom pii me tede kene kene co ni oo i kulu ma gucako piko pii gi ni oo kenyo to ogwelo nanga ting ting ting ting aa awilo okok kwe okok kwe keny dok ogwelo ting ting ting ting okok kwe okok kwe Keny dong owaco ya otero na dong ocako awili myel mot mot pii tut do awilu lamera myel mot mot pii tut wili lamera myel mot mot myel licen pii tut do awilu lamera myel licen pii tut do obibi gi omyelo wer mit i gegi awili wer man dong mito man nining man man ngo. Man nongo wer ni tye ka koko kwer gi cako ngino piny ca awilo wa ni wer tye ite pii kenyo jo ni gupoto i pii ni wek giyec ngat ma tye ka gere ni ka wer ni okeny gi okenyo ling mere i wi yat kwica jo ni tye ka poto i pii kany dano opoto weng i pii gulwinyo weng pii ne tut. Dul dong pe bene gikwiya kwang, jo-ni guto i pii kunu, kikurogi gang kwija dano dong pe dugo aa jo-ni dok ori kuman nining doo, jo-ni dong dong pe gidugo nining kong dok an awilo dong geno kenyo wa i in jo-ni pud tye wa aa jo-ni dwong dwong mo ma bene pe lare ma in dong icung mot ikor-gi kenyo. gurup mukene dok gucoro bino ma piny ogwelo gino ogwelo nanga ting ting ting ting piny ogwelo nanga ting ting ting ting haa ngo doki ngo doki. Myel mot mot pi ni tuta wilo lamera myel licen pi tutu wilo lamera myel licen pi tutu aa wilo lamera myel licen pi tutu wilo lamera myel licen pi tutu aa wilo lamera myel licen pi tutu aa John omyelo wer ma mito ma an myero wanong ngat ma tye ka goyo wer ni oo wek ogene oo wek wacit kwede oo bene gang. Awili gin okok kwede ni a gin itye ka kok i pii kenyo jo-nu oa i pii ka yenyone gulwinyo weng guto kikurogi gang kwija pe gio kikuro pe gio man dong ngo. Gurup okene dok ociti ki cwalo gurup okene gu o keny ogwelo naa jo nu ero myel gu myelo gu myelo ni okok kwede ni aa tye ite pii kany jo nu oo i pii ni kumeno jo nu oo i pii okenyo wa wili pud gene pud gitye ni jo ni tye jo ni tye ba jo ni tye madwong aya. Gubino, gurup mukene dok gubino, gurup mukene dok gubino, gurup mukene dok gubino ma dong jo muti dong me agikkine gubino ma dong awil dong oneno wa joni dong peke, joni dong eni dong gurup me agikki keny owelo na ding ding ding. Awili jo ma gin-ni gitye kwed ni gitye gitye ka gen aa nanga okur Jon ocako myel en kite jo awic atir gubedo ka myel-li jo myelo jo myelo jo myelo awili nanga ma kok amyero-ri tye ka koko wa kwer-ni tye ka kok i kine tye ka kok i te pii Jon-ni lupuk puk puk i te pii Jon odonyo i te pii ni ka yenyo na gudonyo gulwinyo guto weng okenyo wai awili joni pud tye ni aa en dong gurup me agiki ne joni dong guto tum ma ni aa ka dong guto tum dong ber man kono dong obibi dong ocako maki nining ni wa obibi obino ocako obedo ka wer en kit ma in iwero ni ma dwoni ma dwone bene mit pe iwero kit ajwi ni ci dong an ange ni dong an ange ni in Kare man obibi ni aa ka kuman dong lok-ku dong pe ka dong gutum wan dong wadok gang, penyo omako lamine gudugu kede i gine ka ma gugoyo iye gogo ka ma gugoyo iye gangi ni awili gubedo gin okeny caka awili be dong ocako bino caka awili dong obino kit anyira wadigi ni ma dong cak dong obino maber.

Dong leng wobe dong ocako bino ka cun awili awili dong wa en dong ekwanyo karane yero dong ngat ma cwinye mito ka dong binyomme keny dong iye obedo yom pi en okonyo kwo pa laminne okwanyo cwer cwiny ma onongo tye i gangi yomcwiny odonyo i gang ci te odo odongone oket pwonyowa ni ryeko loyo tekkom.